Владимир Садыйровның ике юбилей яңа спектаклена багышланганнан булган конференциясен ачыйлар һәм безнең кунакларыбыз, Татарстанның атказанган артисты, җырчы, юморист Данир Сабиров һәм алып баручы моноспектакльнең режиссеры Марсель Мәхмүтов. Без сүзне бирәбез Марсель баштан сезгә. Менә бу моноспектакльнең идеясе ничек барлыкка килде һәм ни сәбәпле менә сез шушы формада тәкъдим итәргә булдыгыз?

Иң мөһиме, бу ике дус берсен-берсе күрә алмый.
Минем җан дошманым тирпәйт дип әвеш урыган.
Ә иң кораллы алар ни өчен икесен дә.

Хәерле көн сәүз. Беренчедән, әйтәсе килә, күргәнегезчә, белгәнегезчә, без икебез дә, Данир да, мин дә, без мәҗлесләр алып барабыз. Һәм шуңа күрә менә бер көнне Данир шалтыратып миңа, Марсель, Минем башка юнәлештә спектакль, берәр нинди спектакль дә уйныйсы килә, дип әйткәч, мин бераз гына уйландым. Әйтәм, Дамирны ниндирәк кенә обстоятельстволарга салырга мөмкин икән дип уйлап куйдым да, аннары аның алып баручы булуы, пародист булуы, җырчы булуы искә төшкәч, Менә аны, ягъни аның героен менә шушы обстоятельствога салырга туры килде. Бу безнең икебезнең дә чынбарлыкта булган хәл, это реальное событие. Минем дә беркөнне ике мәҗлес алып барганым бар, ике мәҗлескә өлгерергә тырышканым бар. Данирның да белгәнемчә шулай ук ике мәҗлескә беркөнне үк өлгерергә тырышканы бар. Бу моноспектакль сәхнәдәге. Хәрәкәт белән сәхнәдәге барлык действие белән шулай ук экранда да барлык бара. Ни өчен? Чөнки менә геройның бер локациядән икенче локациягә күчкәне, кызганычка каршы, сәхнәдә бөтенесен дә биреп бетереп булмый, шуңа күрә без экранны да кушырга булдык. Һәм экранны кушкач, без уйладык, ә ни өчен әле без шушы ситуацияләрдә безнең Татарстаныбызның танылган артистлары да катнашырга тиеш түгел дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм менә күргәнегезчә, Аллага шөкер, безнең моноспектакльдә, әйтергә кирәк, бер ун-унбиш артист катнаша.
Мин дә
беренчедән әйтергә кирәк, минем бу фикер туды, гел эзләнүдә булырга яратам. Мәскәүдә театр имени Пушкинада Женитьба Фигаро спектаклен караганда, минем хатынның яраткан җырчысы миңа гел икенче яктан ачылды, Сергей Лазарев. Гомумән, ул актер театры. Ә ничек без инде Евровидениеларда катнаша, җырлый, Карап тордым да, миңа да Метәм шундыйрак берәр нәрсә уйлап табарга булса, дигән уй килде һәм мин ничектер теләк бары менә Брузин генә эшләргә. Шул ук инде миңа урыс эстрадасына килгәндә Галкин берүзе чыгып шулай сәхнәне тота. Ләкин барыбер дә мин телевизорда икенче мәйтәм, безнең халык аңламас, Брузин костюмнары юк, фәләннәре юк диләр, төгәннәре юк, ну нинди генә костюмнары да булсын, ләкин үзең генә сәхнәдә шулай ике сәгать яртылаш берәр нәрсә куерга Дигән уй бар иде, шушы күңелдәге не сөйләгәч, Марселләр не лучше, Марсель әйтә, давай, братан, придумаем какой-нибудь моноспектакль, ди. Менә шуннан киткән әйбер инде бу. Һәм менә кино өлешен караганда мин ундүрт төрле шәхес булып чыгачакмын. Һәрберсендә, димәк, бу 40 секунд, кайвакыт иң киминнән 40 секунд эчендә миңа кирәк киенергә бер образдан икенче образга.
В общем, менә экранда, действие экранда барганда, безнең артист герой Дамир Сабиров ул икенче образда киенеп өлгерергә тиеш. Һәм менә солдатларча аның 40 секунд, 45 секунд вакыты бар. Ә костюмнар, дөресен әйткәндә, аларны алыштыру һәм костюмнар, алар бик катлаулы. Шуңа күрә менә шушындый максат куелды Данил Исламбаевич алдында һәм ул аны үтәр дип ышанып каласы килә.
Чыгышларын юнәтергә. Бер юбилейда янәс чыгыш ясаган кемдер булып, икенче юбилейга барганын карыйлар экранда. Икенче юбилейда чыгыш һәм әкият сәхнәдә әйтелде. Анда пародия сыйфаты да әйтте үзенчә. Бу берүзенчә тормышта булган хәл дип әйтелмә, Марсель, шуны әйтеп китсәң иде, Данирда. Чынлап та тормышта.
Минем дә булды, әйе, берсендә бер көнне ялгышып алганбыз ике мәҗлес. Шуңа гаиләдә бер кеше булырга тиеш ул, яза торган. Потому что может хатын берни сөйләшергә, и син берни сөйләшеп куясың. Хәзер ике як та инде теге ачуларын белдерделәр иде, нишләргә, мин әйтәм, тегендә дә, монда да бераз гана-гана киметеп, борчылмагыз, әйдәгез, монда да бер, ну, анда булган ситуация, мин бер җегетне алып тордым инде заменага, ну, Алып баручылар тегендә бер җирдә асламай алып барды мине, ләкин тегендә барып, чыгыш ясап, кайтып, дальше моны алып барып, тагын тегендә китеп, бераз алып барып, менә шулай Казань Палас белән Корстон, Аллага шөкер, әле дә аралары ерак булмады. Шушы ике арада җөргән бер җәй булды минем. Бер мәҗлес, ике мәҗлес инде. Бер вакытта Нәсинең оралары зур булмады, ә минем оралар зур булды. Минем Кәбишев урамыннан Ривьерага хәтле барып җитәргә кирәк булды һәм миңа Очы, мин бер көнне үк ике мәҗлес алмадым, Аллага шөкер. Минем башкачарак булды. Минем ике кеше дә бик каты минем булуымны теләделәр. Алар ризалашты минем ике мәҗлесне алып барганым. Ләкин теге Ривьерадагы мәҗлес буласы кеше бик зур кеше иде. Ул миңа болай диде, Машинаңдагы

Башта мөмкинме мин әйтсәм? Во-первых, әйтергә кирәк, Данил белән без актерлык осталыгы өстендә эшләдек. Ни өчен? Чөнки моноспектакль бераз гына башка төрле жанр. Әгәр дә син пародия жанрларында бер төрле чыгыш ясасаң, монда син Бу русча әйтмешли, Предлагаемое обстоятельствога ышанып, Вера в предлагаемое обстоятельство дип атала. Спектакльнең башыннан ахырына хәтле аның төп максат, өлгерергә. Менә шушы әйбер өстендә эшләдек без. Икенчедән, мин Дамирны бик яхшы яктан ачтым, ул беренчедән тырыш. Өченчедән, ул үзе бернинди каскадерсыз ат та чапты, күргәнсездер, мотоциклда йөрде. Машинада йөрде, менә шушы әйбер белән ул мине, дөресен әйткәндә, шаккатырды һәм илһамландырды да. Шуңа күрәдер, бәлкем, безнең егерме дүрт сәгатьлек сменаларыбыз булды, без көненә егерме дүрт сәгать буе төшердек. Шулай бит, Дамир? Анса, ну, әйе, егерме дүрт сәгать эшләдек, дип әйтсәк дөресен, чөнки сәгать төнге уникедә чыгып киттек Нефтекамскига.

Күрсәтик әйдә, Гүзәй, бу, беләсезме, бу безнең моноспектакльнең бер өзеге, менә бу өзектә вертолетны күрергә мөмкин, бу үзектә шулай ук Нефтекамск шәһәрендә булган безнең төрле локацияләрне күрергә мөмкин. Бу
йорт Нефтекамск мэрының әтисендә, Рәфига белән.

Йөри сүз инде һаман шул ук Салават, һаман шул ук Айдар абый, дип инде. Мин әйтәм, алар сез никә видео бар, мин әйтәм, камера без инде. Без аларны да, гомумән, икенче амплуада дип әйтик мени, башкача, башкача костюмнар белән, башкача. Телдә, телдә дип әйтү дөрес түгел. Башка форматта бәлкем. Сез ул көе булачак, мәсәлән, миграция хезмәт начальнигы дип нәрсә, анда министрларга ярарга кирәк. Төрле министрларга, шуңа күрә татарча, француз көенә җырлый яшәп, Айдар абый мәсәлән, Салат абый анда Майкл Джексонның көенә җырлыячак инде Бөек Британия министрына аларны күреп китәрсез. Аннан соң Марсель әйтте, тагын берәр артист кирәк, ди, дөнья күләмендә танылган, ди. Кемне дим? Мин әйтәм, кемне беләләр соң? Хәзер үземнең концертларымнан чыгып әйтәм, теге Шнур, мәсәлән, аңа пародия ясыйм, өлкәннәр карап тора инде, яшьләр көлә аңа.

Марсель, ә син күрсәтә ләсеңме, ди, туп белән берәр нинди менә финтлар, ди инде. Ньютон, Марсель, мин гомердә теге футболист түгел, беренчедән. Ну, тап, тупо так тупо дәрсе дим, көн, синең, дим, возможностьларың буларга мөмкин, ди. Мин инде интернеттан җыеп, Финты с мечом, анда выкрутасы с мечом дигә-дигә, килеп чыктым шундый әйбергә, футбольный фристайл дигән спорт төре бар икән. Как раз менә шул менә Криштиану Роналду күрсәтә инде төрле элементлар анда аркада тотырга, тупны башта тотырга. Таптык, Бар икән безнең Казанда да яхшы гына җегетләр. Бу бик танылган спорт төре түгел, ләкин бик авыл, авыр четерекле һәм тора-бара әкренләп май аеннан башлап көн саен ул туп минем Менә биредә журналистыбыз Гөлназ Шәйхи утыра әле. Ә хәтердә, кичәгә килгәч, шунда ук туп белән килгән идем. Гөлназ апа, төшереп әйтсәң, минем подруга хәзер шушы туп дип инде. Шуннан бирле башладым инде мин. Уйлап карасаң, инде бер нәрсә генә түгел бит, ләкин шул туп белән шөгыльләнә башлагач, сәламәтлек белән дә проблемалар төрле башланды. Чөнки гомердә, тормышта кулланмаган буыннарны эшләтү сәбәпле, Утыз яшендә дим. Утыз дүрт, утыз өч яшендә башладым, һа утыз дүрт инде начыгангач. Вот. Ну, тора-бара эшләмәслек кебек иде. Ә, Ленар дигән тренер, Ленар Газнанов. Футбол буенча тренер ул менә балаларны өйрәтә инде. Чыктым мин аңа, мин әйтәм,

Получится ли? Если будешь именно каждый день минимум полтора часа хотя бы уделять тренировкам дип. И тора бара мин монда барысын да күрсәтмим, һа, кеше алдында алай күрсәткәнем юк. Бер момент көн саен әкренләп әле Гаиләм йоклаганда да төннәрен үзенә кая куярга белмәгәндә Менә Алтай Мактыйм белән йөрим шушы турым. Йөрим. Анда гына төшәтә буламы? Йә. Координация диләр менә бу теге. Әйе. Координацияне әкренләп әкренләп бу тиз генә булмый. Башта 2 секунд тора утып, аннан 3 секунд, аннан 4 секунд, аннан 5 секунд башта тотырга өйрәндем инде, тора бара.

Бу өлкәдә инде күптәннән эшлиләр. Алар белән дә, кстати, эшләве бик кызык иде. Алар белән эшләү бик җиңел иде. Чөнки алар инде әзер артистлар, алар белән бик җайлы. Ә кызыклы хәлләргә килгәндә, без берсендә бер локациядә төшердек тә, бер унбиш минутлык материал төшердек локациядә. Һәм соңыннан. Биш-алты сәгать булды инде ул, иртән һәм ал. Әйе, унбиш минутны без биш-алты сәгать төшерәбез. Һәм соңыннан безнең яныбызга килеп. Безнең төшергән материалны удалить итәргә куштылар. Чөнки менә без сайлаган локациянең хуҗасының кәефе юк иде. Генеральный директор. Генеральный директорның һәм без кызганычка каршы аны удалить иттек. Ләкин, как говорят, яхшыга юра дип әйтәләр ич, без менә аларга Нефтекамскига барырга туры килде һәм Нефтекамскида күргәнечә нинди матур йортта Вертолетлар белән матур итеп Камил төнәсен төшердек. Юк, безнең
мондагы берничә вертолет булган танышларымның мөмкинлеге булмады. Ярый инде, әйтәм, вертолет булмады булмаган. Ә башында ук теләгән идек шундый съемка, операция хезмәт начальнигы, чтобы килде. Марсель әйтте, шундый кадр тели идем, ди. Менә син балконда торасың, ди, менә бер дүрт-биш метр вертолет тора шулай, ди инде. Мин әйтәм, булмады инде, Марсель.

Ну, анда өйрәтүче кыз да чапканым булмаса, лучше үзем шабам мин нормально. Главное, тотым тора бит, ничек мен тотып Тыжып калган җегетләрдән тору бит инде. Но дөресен әйткәндә, теге атка катырак куйсаң, китә шау китте дә,

Монда хәтле тупны эшлисең бит әле. Ә бала чага сәбитендә бөтен Казан буйлап йөрсәң туры эшләмәгән җирләр шундый икән. Анда да әзрәк теге аттан соң, сәбиттән соң аяклар җыелмыйча яткан вакытлар булды. Сәбит исә калды.

Җиңел булмаган юморны кабул итәме?
Монда беләсезме, сез дөрес сорау бирдегез, мин бу сорауга дөрес әйтсәгез үзем үзем җавап бирәм. Монда ике дус алар. Ике дус. Икесе ике төрле өлкәдә эшлиләр. Берсе миграция хезмәте начальнигы, икенчесе военком. Ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында кайчандыр, ничектер алар үзара талашканнар. Һәм талашкач, ике дус талашса нишли башлый? Ярыша башлый. Ә, мин, минеке әйбәтрәк булырга тиеш, минеке әйбәтрәк булырга тиеш, минеке әйбәтрәк булырга тиеш, минеке. Син авыз сөйләмә инде. Сөйләмим. Сөйләмим, сөйләмим. Менә безнең герой монда күбрәк ул аларны уйландыра. Ул аларга сорау бирә. Ни өчен дисез, ди, менә шушы юк сәбәп өчен. Талашасыз бит. Тормыштан алган хәл күпләрдә шундый хәл буладыр дип уйлыйм. Талашмаска насыйп булсын безгә, Данил Исламбаевич. Әйткән сүзләрен Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Беренче сорау Махмуты, Махмут Исламов моноспектакль эшлисез дип беләм. Әйе. Бу алымга

Спектакль белән гастрольләргә чыгарлык мөмкинлек тә булачакмы? Булачак, әлбәттә. Һәм, әлбәттә, чыгарырмын дип өметләнеп эшләнгән әйбер инде безнең инде ул мондый концертлар. Тотасың да кайвакыт шундый җыйсаң, чыгымнар. Бер җыр бит ул шулай ук менә 35-40 меңгә баса ул. Мәсәлән, концерт белән уйлап карасаң, ул бит керә тора, чыгара торасың, сметаны ясасаң, шундый ук чыгым була. Диярлек. Биредә дә шулай, әлбәттә инде, халыкта кызыксыну булса, йөрсәләр, былтыралаган хәтлек исәнлегем булса, әлбәттә, мин дә кайвакыт теге акча артыннан куам дип рәттән куймадым, мин Миләүшәгә шул иде инде минем мөнәсәбәттә дигәндәй. Булырга тиеш әкренләп. Бу инде пока планлаштырабыз инде Казанда һәм А? Пока Казанда.
Беренче сорауга бөтен җырчылар да калыш. Бөтен җырчылар да әйе бар вакыты булмаган табылмаган дус коллегалар да булды әйтеп торасым килми иде но күбесе шушындый шушындый әйбер ул бит инде алар теге анда озак уйнаулар уенда ул безнең безнең әле торайлык Урамдагы кала торышыннан җитешергә кирәк. Шуннан Азат абый белән безнең бөтен съемка өйдә иде. Шуннан Азат абыйны калдырдык иң азакка. Чөнки беренчедән, Зәкичнең җаена килергә кирәк. Әле аның теге үзенең җае кайчан килә, ул үзе дә белми. Анысы калганнарны инде теге кемнең нинди буш вакыты бар, тиз-тиз-тиз оештырып чыгып, әйтәм, Азат абый белән августта буласы съемка,

Аның белән шулай съемкаларны эшләдек. Аннан тагын бер киртә булды, эшләнеп беткән безнең Хәмдүнә апага пародия. Хәмдүнә апа булырга тиеш иде. Һәм шушы моноспектакльның без ну, төркешә иң башыннан төшерә башламадык, кайда инде локация удобный килде бит инде. Менә бу хәтерлим, башы өлешен төшергәндә Студиядә хәбәр килде. Ә менә аны Ә шундый кызык текст язылган югыйсә. Шундый менә ни инде. Мин Салат абыйга шалтыраттым, Салат абый мин әйтәм, шулай шулай, ләкин хәзер тагы инде Әкс турында сөйлиләр икән, димәк яши. Нормально, башында аңлатып китте, шулай шулай эшләргә иде. Төшереп калдырма ди. Бик күңелле, дигән фикер бирде. Тик без тора-бара барыбер дә халык аңламас, мәрхүм кешене мыскыл итү дип кабул итер дип куркып, эшләмәскә булдык инде. Югыйсә Салават абый бер дә борчылмады. Алдан ук матур итеп әйтеп куясың, ди. Бернинди, йә тизер җибәрәсең, йә нәрсә, ну, Теге бер тотчыклалык белән без бу фикер уй белән эшләмәскә булдык.
Режиссерга биргән спектакльне мондый форматны халык аңлар шикелле.
Ну, гомумән алганда, Данил Бай да ул күбрәк моны моны форматта хезмәт итә үзе генә. Шуңа күрә миңа калса Аңлатып бирим, ни өчен, чөнки бу жанр комедия положения дип атала, монда һәрвакыт, һәр секунд саен ситуацияләр үзгәреп тора. Ә монда номерның артыннан күзәтү генә кызык түгел, ә күбрәк әле тагын ситуация артыннан да күзәтү кызык. Менә шушы ситуацияләрдән Дамирның герое ничегрәк чыга алыр микән, юк микән дигән әйбер дә Кызыктыр дип уйлыйм. Чөнки, әйтергә кирәк, гомумән, бу спектакль өстендә авторлар бик күп. Да, Данир да, мин дә, Ләйлә Сәлахетдинова дигән туташ, Сирень Бәйрәмов, менә шушы дүрт фикер, дүрт баш мие белән без җөпләп чыгардык, чыгардык дип уйлыйм мин моны. Ну, гомумән, премьерадан соң, тамашачы фикереннән соң барысы да аңлашылачак, дип уйлыйм. Ләкин мин үземә килгәндә,

Килдек. И, э, миңа кирәге Салават абыйның үзе генә булуы. Чөнки үзе генә булмаса, ул башка төрле кеше. Абый не әйтеп, син миңа үзеңә үзе белән утыртып, сценарийны алып килеп, вот это аңлатып, монда былай итәм, монда былай итәм дип өйрәнгән әйберләрем шул туп белән видеоларымны күрсәтеп,

Бәя биргәннәрдән, полный караган, күрсәткәннәрдән ул булды Сирень Байрамов, минем звукооператор, һәм Роберт, гармунчы. Берсен дә күрсәтмәдем икән. Ә әни? Әни нәрсә диде? Уф, улым, ничек башкарып чыгарырсың моны, ди. Бигрәк кыен бит бу, ди инде теге. Башка сөйлим инде вообще, диде. Диеп әйтте әни. Ну, үзе тегене инде, мондый әйбернең булганы юк, диде.

Ә эшли, эшли, эшли, моннан артык якын булды, мин аңа бөтен бәясен дә кичердем. Алай кызыктымы? Менә үземә дә кызыкты бу, ни өчен инде менә шундый кеше мин? Дисәң була. Юк, бөтенесен дә кичереп бетермәдем инде, әлбәттә, но, беләсезме, мин үзем шундый кеше шәхсән. Миңа әгәр дә кеше белән комфорт икән эшләү, мин иҗат өстендә эшләргә яратам. Мин, Аллага шөкер, финанс чыганаклары башка яклардан да бар. Шуңа күрә миңа иҗат, беренче очракта, иҗат өчен кирәк. Ә менә Данил белән без нәкъ менә иҗатташ дуслар булуыбыз белән аерылабыз дип уйлыйм башкалардан. Безнең арабызда теге мин сиңа заказ бирдем, мин бу заказны эшләдем дигән әйбер юк. Без икебез дә тырышабыз, икебез дә җан Ләкин без шушы спектакль өчен икебез дә переживать итеп йөрибез. Одинаковыдыр дип уйлыйм.
Салют. Әйе, аннан шуны әйтергә кирәк инде, Марсель Нәштик, Дон бирергә кирәк синең мунчаңа, дип. Чөнки ул мунчада, ул спортзалда

Ярты залны җитмеш процент. Әле хәзер сатылганмы алар? Карамык бармы? Баралар, бара. Әле тыйнак кына. Унике атна вакытлар калып бара. Ну, хәзер ни өчендер халык әллә менә бу хәлләрдән соң барыбер теге тамашалары да элеккечә теге гөрләп бармый дигәндәй, ләкин

Анда инде ничек алып баручыга кай эшенең монда инде белмим, горурлык булыр дип уйлыйм мин. Анда бер лирик өлеш бар. Анда инде үзем булып сөйлим мин, монолог өлеше инде. Стендап. Стендап дип әйтергә инде азакта. Бу инде бу көлдерә торган өлеш түгел. Монда шундый ничек әйтик инде. Башка кинолар трагикомедия диләр иде. Монда теге комедия через трагедию дигән режиссер дип әйтсәк, менә шундый урыны бар анда. Мин үзем үземне жәлләтеп, кешене көлдерәм инде. Дөрәчәкмен Алла бирсә әйбәт. Ну монда Марсель үзе куйды. Монда да синең шундый задача булырга тиеш. Бөтен кемнәр туйлар алып барып

Бар шундый үҗәт кешеләр, дип әйтимме, мәсәлән, бу хәл булды Мәскәүдә. Килен миңа килеп, бөтен зөкерләр никә шаярта, но тәнәфестә бии халык инде. Ну, мин андый формат түгел, дип әйтимме үземне. Анда мин әзрәк теге. Миңа килде дә, туй кызык түгел ди, тамашачыга. Нигә, бәлки, бер матур матурлар, бии биреп берсенә.

Минем очракта бу турыда мин шаяртып йөргән бер концертларымда бер җегет шалтырата миңа, Нижгар якларына туйга чакыра мине. Алар җырлап сөйләшә диде. Брат, Соля, хәтерлисеңме, былтыр мине туйна алып барган иде, Фәнис дип инде. Хәтерлим әйтәм. Менә сине туйга чакырма Климәгә. Ярар, кемнең өйләнә дип мине былтыр мине утырды. Мин үләнәм ди.

Видеогызга әйләнеп кайтыйгак, шуны сорап йөрим әле, күпме хезмәт әйеме, күпме эш, анда менә карап утырдым әле, өзекләрен генә караганда да, шулкадәр әйбәт оператор эше, анда режиссер эше, андагы детальләр, бөтенесе дә әйбәт итеп эшләнгән. Әлбәттә, ул концерт сезоны яисә менә шушындый чыгышлар, алар бит инде бер ел куярга мөмкин, ике ел максимум, бөтен Россияне әйләнеп чыкканчы. Ә аннан соң, ярат, концерт концерт инде ул, әйме? Ә менә бу хезмәт, кызганыч бит ул. Безнең бит инде, бер карасаң, бу ничектер үзенә бер кызыклы юнәлештәге татар фильмы дип әйтергә мөмкин. Сез сюжет линиясен тулысынча соңыннан бу видеоны бәлки кино формат итү өчен, бәлки ничектер бу видеоны саклап калып, каядыр күрсәтү мөмкинлеге булсын өчен берәр нәрсә эшләдегезме? Әйе, безнең бу задача куелган. Музыкачыбыз да килешенгән. Без менә барлык сез әйткәнчә регионнарда күрсәткәч, бу спектакльне бөтен җирдә күрсәтеп өлгергәч, шушы банкетта чыгышлык өлешләрен төшереп, тулы бер полный метр итеп чыгарырга исәп бар татар фильмы, комедиясе буларак. Бәлки аны шул сәхнәдә үк төшерергә кирәктер инде?

Һәм мен шунысын сөйлә иде монда күпе инде ул тема бит инде аның башка шушы еш әйтелә менә татар халкының бер үзенчәлеге дип татар кешесе күршесеннән яхшырак булуны ярата менә бу нәкъ менә шушындый юмор ничек кеше кабул итә аны сез ничек карыйсыз менә татар халкының бу үзенчәлеген ничек бәялисез ул бөтен җирдә дә бар ул күршеннән яхшы Танышырга яхшырак үзен нигә яратасыз? Күбесенчә безнең халыкта бардыр инде ул. Мин үзем менә бу халыкның менә миңа килеп кайвакыт концерттан соң әйтүе иде бу мин гомумән дөрес чагыштыру да түгел, димәк, эталон сала да ул, миңа килеп әйтә, о-о-о, Салаваттан да яхшырак булды. Мәсәлән, Салаваттан да яхшырак булды. Күп очракта менә бер дә әйтмиләр аны башка артистлар. Салаваттан да да димәк, менә Салават иң яхшы э, шундый ни. Ул бер генә кеше әйтү түгел. Ничек менә шундый чагыштыру. Миңа калса, чагыштырырга

Мин, СПТУда укыткан физрук малае, әнием пешекче, Галкиның әтисе, генерал Российской армии, әнисе, кандидат математических наук, бик зур кеше. Теге әнисе еврей, әтисе, ну, ярамый чагыштырырга, көтүче баласы белән инженер баласы, мәсәлән. Гомумән чагыштырырга кирәк. Гомумән чагыштыру юк. Э, бәлки, теге, на, на, ни булганда э, чагыштырырга мөмкиндер, теге, одинаковые условия булганда.

Халык белән кайда алсаң, чалышкалар кайда алсаң катасың. Сезне чакыралар бу сүзне әйтелә. Менә Галияндан да яхшырак көлкәле кешене әйтәләр бит. Әйтәләр, но иң кыены бәлки менә безнең тамашачы ярата ничектер эшлисең икән. Бәлки алай әйтергә дә ярамый. Ну, гадилекне ярата. Менә нык гади булсын. Просто. Уйламый. А? Уйламый торганнарак артык.

Башкарып сөйлә. Яшә килә бит менә бу хөрсет төр татарның асыл сыйфаты дип килешәсең бит минем белән.
Белмим, ул һәрбер милләттә дә дә бардыр инде ул. Ничектер булыйк, аны алар да гаепләп булмый халыкны да, аларның да теге мөмкинлекләрдән тора бит инде. Ну, безнең мин менә. Ничек әйтим? Менә бу тупны да өйрәнәм мин, куям, все, эшем юк. То есть, менә шулай карый безнең халык, безнең все, безнең обязательно яраталар. Ну, мин үземә каршы бара алмыйм бит, теге күрсәтергә ничек сиңа кыен, интеккәнне күрсәтергә кирәк, менә шунда гына син нормальный. Ни өчендер?
Ә менә яхшы әйтелгән Сала яхшы белгән ия русчеләр була, менә Мискулис бу зона спектакльдән соң шулай ук башкалар да шул рәвештә рәвешчә иҗат итә башлар дип белән өмет юкмы? Булдыралар.
Булдыручылар да бар инде, булдыручылар да бар, ләкин әйе, гомумән мин теге минем Беренчеләрдән булып күрсәтү мәсәлән шарышлар белән эшләү пародияләрне ул миңа хәтер мин хәтерләмим анда мәсәлән шарышын куям артист маңына күрсәтәсе менә бу треп гей пародияләр аннан соң китте бит башка пародистлар да менә шарышларны кая ясаттың безгә дә шулай итергә дип монда да булыр инде ул булсын да ул бигеле булсын әйе

Кичле күңелле үткәрегез безнең белән. Миңа да иң мөхиме инде бөтен булган ышанычларыбызны акларга, чөнки минем беренче тапкыр шундый озак әзерләнгән проект, барыбер без концертларыбызга килгәндә өч ай, өч ай эчендә сыешып та без программаны эшләп, ә монда инде без тотындык, әйткәнемчә инде съемка әле менә Сентябрьдә съемкаларны башласак, майдан менә шул шөгыльләнеп, сценарий белән әкренләп, әкренләп, әкренләп килгән әйбер хәзер тиздән, ну, озак әзерләнүләр озак булды, чыннан да. Һәм шул ук вакытта мин өлгердем әле концертны да эшләргә. Хатыным, Ниткә инде син кадагын ычкынасың, ике әйбергә тотынсаң, алай берсен генә спектакльдә һәм ачып киттек. Тик Мин хөрмәт итәм, яратам үземнең төркемемне, аларны да эшсез калдыра алмыйм, дип проблем сала бирсә, диләм инде. Яткан, Аллага шөкер. Менә куйган максатларга ирешербез, дим инде мин, барып чыгыр барысы да. Иң мөһиме, әлбәттә, Кытайда да шул сорыйм инде, тамашачы да тиешлечә кабул итә алса иде, барлык тырышканнарны һәм дөрес итеп аңласа иде юморларымны. Амиин. Безнең кайсы көнне күрәбез инде Тегенезне? Беренче, икенче апрель. Без алдык бу көнне. Бу көнгә мин инде чакырдым барлык менә мунча ташы, кемнәр төште кинода барлык.

Килер, ул үзе спектакль жанрын бик ярата ул. Ул еш Камалга йөри, вакыты булса, җае булса, мөмкинлеге булса, ну, аны белмим. Теге Солтан Руминиянең концертларын да яратып карый ул. Ул гел килә, мөмкинлеге булса, гел килә инде. Иң мөхиме инде ул тамашачыларга ошасын.